ko iwe wanga uripi
makomba ese andachera mumunda maunga waende andanabobuda munhu wako iwe siyana nawo vako wawauya eh. rambira narume waiuyanga
ko hanzi izvozvo zvauri kuudzana amai ndizvozvo uyanga hwanyanya pwere dzinguro dzona dzikuru atoshambiwa ba ndozvanetsa zvega izvozvo kutsvinda kwaakaita iko kukonzi vana ari kushamba ba ndizvozvo nyaya yayo inenge iriko inga akapusa eh? ah, imi munojaidzawo eh, munomujaidzawo amai ko zvino ndingamudii

batinini ah, ko ndakasiyana nazvo zvakamurume ka ndakanogeza ndoenda kubasa ndingashaye murume angandiroore inini ah, but izvozvo bho ah, zvandaitwa zviye zviye kumba zviye zviye nehanzvadzi yangu wewe namai vangu ah, hazvina ndiende kubasa Gracias.

amai ako aendepi wanenge achikusiya imi munenge muchiti muchaje chii pano muchajei pano imi munojei pano e iwe ndikutaura newe ndati amai enyu ari kukusiya baba enyu akakusiya pano pano ndauye kuti mubate mubate wari mubate iwe
zvamira sei haa bhobho mira sei mai haa ndiri kungodaro daro hameno kwakamera sei haa zvakaoma chamai chiwo chakaoma uri kunetseka neiwo asi unoziva sitangu akauya nezuro haa pakaipa haa vakaramba murume wavo vakatondibata bata kanezviropa haa ndikatovaita isiri iriyo zvisingaiti pakaipa so unyanya unetseka nei pazviri panyaya yacho haa zvingoti bhoo unoziva haa zvingoti bhoo mhuri yawandisa Ah, yawandisa.
Zogo ngofika kuita ziwo. Ah, ndikaite sei shamani? Ah, pana chikuita baba. Ah, asi nini ndichatono ndichatonoshakira muchembere wangu pano masage anayo. Do plan chaiyo chaiyo. Handiti ka? Iye unotoona something. Atotopinda machena.
Ukatoshafa endi apati kwa. kwako kunenge kune zvihuku kuya kuya tongobatanidza togona kutodai dai tichitouya tichitobika ah, zvihuku pana uchanetse bos tarasa mhuri yavako kudhena automodya uchiguta shamari ah, akaipa
saka ndo imwe plani yatinofanira kutoronga ah, titoita pachigai manje pachirume manje ichocho chigai wangu iplani b manje toda kutoita mm.
tinodaro saka tofanira kutomboita iwe unowandirwa nestress noproblem yako iyo usaita stress wobhotingaite senaaunoita stress apo unotaura kuti madzina aripo padn totosvika tichitoita bho handi timboona kuti tingaita sei ah, totoona plan yacho kuti tingaita sei iwe ndiri mujama uyakuno unobhururu uyakuno unochima chikana
amai ako enda amai ako ende iyi sipo iyi ndoyega yandinayo panapo ndoyandinayo iyo isipo iyo iyi ndinomirai iyoyi ndiyo ichakwana kugeza iyo inokwana uyu musamugeze unge akadzidze kushamba kega baba wana vanoda kutoita muyembe iwe dzoro rako rakakura baba wako kutadze kukugeresa muso ungati ibvudzi irori ibvudzi here iyoyi iyo inokwana iyoyi munogeza mafuru yo munoisa kumakumbo yakutandisira sipo yangu tiri kuno musoro wako amai kuuya kana godo resipo bhegi rese apa zvihembe zvakabvaruka iwe simuka tone neronda randinaro simuka simuka iwe simuka to tone rokwera kwe kusunga chigumwe gumbo rangu rirakuwara ndako kuti madress enyu yayaya makatengewa nababa wenyu uya kuno uya ndiba wana wana kuti amai wenyu kuuya pano kana suka kana chii baba wenyu vari kundipa chii enda demit iye sumukai mende kogeza iyi ndemogeza iyo yaku ah, uya kuseke sekana kwena waikupa mutemo iyi waipiwa mutemo naamai wako undinangarire undidzokorere he iwe amai ako aikupa mutemo gara pasi to gara pasi iwe gara pasi iro dumbu chikafu chese chamukudya chizere mudumbu chikafu changu kuchiziva ukuchiziva here kuti chikafu changu chamuri kudya paremi ukuchiziva here yakunotoona kuti pejuzi rakatengiwa remwana wemwana wangu tatiri pekuno juzi uya iwe uya ugare uya ugare kuna mudiki biyako uya uku ugare kuna mudiki biyako ah sha chiko nenge ngozi kuda amai venyu havana kana upfu hwakasiya pano mukuzinzwa kana hupfu kana chicha wakasiya handisi kukupai kana sadza iri iri iri iri sadza iri irori hauridye hauridye na baba ngu da hauridye sadza irori ah, taidziwa sadza ramukutodya nhasi kutambira musuwa tambira kubva ati ndiwo wakuratira iwo kudzidza ikombera amai enyu akudzidzisa ikombera makaita seko kundokombera nepwere iyi diki diki makaita seko iwe hauombere ombere maoko ombere zvinorira ngarire maoko uye achaita nhubu mwana yeyu auchidye chikafu chepano chepano chitotojiwana musana uwambira zvinhu zvokundituka handidi uyu ndiye akafana baba wake o oh. ndokafana baba wako iwe baba wako ndowakadzingidza mwana wangu ijai muende korapa anenge asina kuguda mugoro womvura uri nombo enda komwe
Kuna munoto mutori nepulani yeyo kuita mari ndoka makadhiri anga ndichiriyo totora huku here katombo totora mazai akatombo tanga tombopira tori mazai tatora mazai tombotofuraya furaya ka hauzvizivi ipulani yeyo